Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň ýa-da başgaça aýdylanda, Birleşen Türkmen Oppozisiýa Güýçleriniň Informasion Göreşdäki Türkmenim YouTube kanalynyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Mähriban doganlar, aslynda bu gün köp sanly haýyşy göz öňünde tutup, owal gurnalan bir göni ýaýlymdan bir bölek eşitdirmek isleýäs. Bilşiňiz ýaly, Türkmenistanyň Garaşsyzlygyndan soňky başdan geçirýän döwürlerinde ikinji diktator bolan Gurbanguly Berdimuhamedow ýa-da Haramdagyň bajysy Gülnabat we oň oýnaşlary bilen baglanyşykly köp sanly maglumat gelip gowuşýar. Şolary biz şu gün siziň dykgatyňyza ýetirmek isleýäris. Köp bölegini gaýtadan efirden soň, owal şu temada bolan gürrüňdeşlikden soň gelen täze bir maglumatam öňünden siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Näme üçin şu gün? Sebäbi bu haram tohum şu gün öz reklamasy üçin Türkmenistanda goşa dyrnagyň içinde Garaşsyzlyk baýramy diýip, özleriniň halkdan, jogapkärçilikden, kanundan, wyždandan garaşsyzlygyny yglan eden senesini şu gün belleýärler we şolary gollaýanlar, şolaryň ýallakylary, şolar bilen bile jenaýata, ogurlyga, talaňçylyga gatnaşanlaram şolaryň reklamalaryna şu gün bilelikde goşant goşýarlar, şolaryň teatrynda şu gün olaram dürli epizodlarda oýnap görkezýärler. Bu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni däl, ýigrimi ýedinji sentýabr Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni däl, Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny gazanan, yglan eden güni, Türkmen döwletiniň gurlan güni ýigrimi ýedinji oktýabr. Elbetde, bular şeýle mesirgediler, aýnadylar, kilçerdiler näme üçin? Halkyň gününi, döwletiň döredilen gününi bellemän, gutlaman, Biz şulardan aýratyn diýip özlerine görä bir sene belläp diňe öz reklamalary üçin şony ulanýarlar. Şoň üçin buy halkyň baýramy däl. Olaryň edýän hut şuy garaşsyzlyk gününi üýtgetmek bilen baglanyşykly hereketem olaň jenaýatkärdigini, olaň halka garşydygyny, olaň Türkmenistan döwletini we Türkmenistanyň halkyny duşmandygyny subut edýän faktlaryň biri. Şol arada Gülnabat bajy, ýagny Türkmenistanyň ikinji diktatory, haramdag Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýal dogany Gülnabat we şoň oýnaşlary bilen baglanyşykly edilen gürrüňden soň, Ýene täze bir maglumat gelip gowuşdy. Şu maglumaty dykgatyňyza ýetirýän, ondan soň şol öňki söhbetdeşligiň degişli bölegini gaýtadan halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirjek. Döwlet aga şol Atajan Hanow ol ençeme ýyllardan bäri iki müň ýigrimi ikinji ýylynyň maý, iýun aýyna çenli Aşgabat şäher ýaşaýyş jaý gaznasynyň başlygy ýagny jaýlary paýlaýan bolup ŽEK-de işledi diýýär. Işlän döwründe Gülnabat bilen pullaryny bölüşýärdi. Bu Atajanyň Gülnabadyň oýnaşydygy dogry diýýär. Käbir zatlary Rizkem aýtdy. Iki müň on ikinji ýylda Atajany basdylar diýip, ýöne ol şonda basylanda tiz wagtdan çykdy, türmeden şony çykaranam ýene Gülnabat bajydy diýýär. Soň ýöne Bu gezekki basylanda Haramdag Günortan Gülnabadyň öýüne baranda Atajan bar ekeni. Ikisini bilelikde tutýar. Haramdagyň Gurbanguly Berdimuhamedowyň özi tutýar. Ýöne Haramdagyň ähli doganlarynyň öýi ahranaly, goragly. Olar diňe şol tohuma degişli adamlary salmaly diýip buýruk berlen Haramdag tarapyndan. Başga Adam hiç hili şolaň öýüne, howlusyna girip bilenok, girmegem bolanok. Soň prokurorlara ýörite tabşyryk berip, korrupsiýa diýip bahana bilen basdyrýan. Gülnawazam Serdara aýtdyryp, işinden çykartdyrýan. Şu Wakaň ikisem bir-biriniň yz ýanyndan bolýar. Ilki Gülnawady işinden aýyrtdyrýar, yz ýanyndanam Atajan basylýar. Serdar, prosta, ýönekeýje, gurjak, ýurdy dolandyrýan haramdag. Ähli prikazlar, buýruklar şonuň elinden geçýär. gol çekýän Serdar boldy. Ýöne saglyk ýagdaýy sebäpli ölümden öň ogluny oturtdy. Haramdagam. Ýa ýaşasa dekabra çenli ýaşar, gaty gitse iki müň ýigrimi üçünji ýylyň marty. Soň bu tohum dargar. Dargamazdan öň alnyp barylýan işem ýurtda gozgalaň turzup, şondan peýdalanyp gaçmak. Saýlanyp alnan ýerem Lebap. Internetdäki wakalaram şol ssenariýanyň bir bölegi. Ine şeý diýip ýazýar. Ýene bir haty bar. Atajan barada maglumat Turkmen News habary we Azat habarda ýigrimi üçünji iýunda çykdy. Ýöne bu barada Ol Atajan nädip tutuldy, näçe ýyl basyldy, näçe jaýy bar bu faktlar barada maglumat berilmeýär diýýär. Şular ýalyky mähriban doganlar. Siz nähili pikirde mähriban doganlar? Geliň onda bilelikde şu gün Türkmenistany talan, ýurdy ýykan, Türkmenistanyň halkyny gul eden, dargadan, dürli gyrgynçylyklara duçar eden haram çüýrük tohumyň bütin jogapkärçilikden özüni garaşsyz yglan eden güni mynasybetli geçirýän reklama toýunda şolara Gülnabat bajy we oň oýnaşlary bilen baglanyşykly halk arasynda giňden ýaýran we ençe ýyldan bäri dowam edip gelýän gürrüňleri ýene-de bir gezek göreliň, üns berip, Şu tema bile baglanyşykly, öz bilýän, şaýat bolan, gören-eşden zatlaryňyz bar bolsa-da, bize ýazyň, mähriban doganlar, biz ony halk köpçüligine we dünýä köpçüligine ýetireliň. Ýeneki efirlerimize çenli hoşsag boluň, Alla ýaryňyz bolsun!
Salam aleýkum Rozybaý aga, goňsyňyz? Salam aleýkum Döwelt aga. Salam aleýkum eziz halkym. Meniň elimde konkretne dokazatstwa bar, sudlar bar elimde, kagyzlar bar, suratlar bar, wideolar bar. El peçatlary bar, podpisler bar. Pullar bar, surat wideo kameralary. Nir uradança bar mende. Serdaryň eden işleri. Hemesi du elimde. Risk Bir zat sorajak. Türkmenistandan bir maglumat geldi welin şu maglumaty tassyklap bilermiň? Şu maglumat dogrumy, dälmi? Nähili şu maglumat? Şu maglumat barada öz pikiriňi aýtsana bolýamy? Aýda, aýt Abdulda. Öňünden başga habarlar berýär, ýöne soň ýene bir gyzgyn habar, bu haramdagyň aýal dogany Gülnabat näme sebäpden işden aýrylandygy, Şammy ýegeniniň ejesi diýýär. Şu aýrylandygy barada maglumat berýär. Bu Atajan diýip, şäher häkimliginde işleýäniň näme sebäpden ýigrimi üç ýyl azatlykdan mahrum edilendigi, bäş ýylam Krytyda Sebäbi Gülnabat bilen tutulýar. Bir düşekde ýatan ýerinde. Üstüne-de haramdagyň hut özi barýar diýýär. Hakyky fakyt şul, şol sebäpden Gülnabat işden çykdy diýýär.
Gülnabat şeher haýsyna? Yzy bar.
Yzy bar. Atajanyň Aşgabat şäherinde ýetmiş iki sany elitka jaýynyň bardygy hem anyklanyldy. Haram tohum haramlyk edýä diňe. Öz aýal doganyny oňarsyn bu serdar, bu haramdag türkmen gelin gyzlaryna ony etmäň muny etmäň diýip her bir türkmen aýal gyzyny öz aýal doganyna deňemesin. Haramdag ýaňky maslahatda indi dünýä türkmenleri bilen baglanyşykly bir zat diýýärdi. O taýy gerekgän. Ýöne Gülnabat bilen baglanyşykly şu aýdylýan zatlar dogry bolup bilermi?
Şäher häkimine diýip bilmeýän men. Ose sebäbi Gülnabat. Atajan diýip biri şäher häkimlikde işleýärmişin.
Ýaş oglanlar bilen gezýär ol aslynda. Ýaş oglan boýy uzyn oglanlar bilen gezýär. Ýaş oglan bolsa, moş dogry diýerin. Ýaş oglan bilen gezýär. Boýy uzyn, boýy uzyn ýaş oglan bilen gezýär. Döwlet fermerleri gurýar-da onda, hä? Döwlet şeýle bir, şeýle bir näme hem ýüze çykyp bilýär, eger bular ýaly maglumaty berip bilen adam, eger şu hakykatdan hem Aşgabat şäheriniň häkimi bolup işlän bolsa Atajan diýilýär. Häkimi däl, Atajan häkimlikde işleýän diýýä. Ha, Häkimi diýen ýok, häkimiýetinde häkimlikde işleýän. Bolýar, häkimiýetde işleýän bolsa, şol Atajan diýýäniň doly ady, familiýasy, Ýok, ýok. doglan ýyly, şäher häkimiýetinde haýsy wezipede işleýänligi we ondan daşary şonuň şol Aşgabatda ýetmiş iki sany elitka jaýlary Ýigrimi bolanlygy üçüň barada bakylygy ähli, diýýäň-ä.
Ýigrimi üç ýyl barmy diýýär, diýmek, Ýok, basylsyn ol mesele däl. Dur, dur, basylsyn, ol, ol mesele däl, basylar, kanyşn, eger tutulan bolsa, basylar. Ýöne şol, şonuň aýal dogany bilen tutulany üçin basyldymy, ýogsa, ol ýörite şol aýal dogany bilen belli bir möçberde galp işleriň içersinde, şeýle bir jenaýatçylykly işleri

Fakt diýip aýdamok, habar diýip aýdamok. Risk olary ýakyndan tanaýan biri bolasoň riskden soraýan, şular ýaly gürrüň bar, şu hakykata gabat gelýämi, gelenokmy? Diýip soraýan.
Men bir tane Atajan bilýän. Fakt diýip habar beremok. Atajan birisini tanýan, öňki dom problem başlygy bar, aşyk başa ýaran. Dom problem başlygy bardy. Boýy Onuň uzynam orta boýly, togalakja oglandy, simpatiçny oglandy. Soň şo oglan iki müň näçinji ýylda bolýar diýeyim saňa, Donda? Iki müň ýa on altyda ýa iki müň, ýa pardon, iki müň altyda, ýa on sekizde, on ýedide boldy. Şo oglan basyldy. Aşgabat şäheriň dompromy başlygydy, Atajan diýen şo oglan bardy. Olam ýaňy şu ýerden ýer satýar, magazin, dükan satýar, ýüz müň dollara. Şo basylany bilýän, Atajan. Aşgabat şäheriniň Domprovýanem başlygy idi şu oglan. E, iki müň on sekiz, iki müň on ýedinji ýylda.
Bu şol haramdagyň nemes Gülnabat diýilýän ýaňy-ýakynda aýrylan bolaýmasyn? Oglan basylany diýen. He, oglanyň basylany. Ony bilýän. Atajan diýen. Ol Atajan bolmagy mümkindir ol. Atajanlar köp-ä bizde tüweleme. Gülnabat?
Ady bolsa Atajan-da näme? Döwlet Guldawa şol o Türkmenistanyň e, Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň başlygy wezipesinden aýryldy şol, dogry dämi? Ol Hawa. aýrylmasyna gaty uly sebäpler boldy. Häýndi men onuň biri bilen düşekde ýatylyp tutulandyr diýibiljek däl, e, ýöne men şonuň Şol Gyzyl Ýaryma jemgyýetinde tutulyp, a şol wezipeden aýrylany üçin şol Gyzyl Ýaryma wezipe jemgyýetiniň üstünden birnäçe galp dokumentleri ýasap, birnäçe hususy awtoulaglary we birnäçe pullary daşary ýurda agtarany üçin şol subutnamalar ahyrynda şol Prezidetiň öz eline gelip ýetdi. Hany şunuň eline gelip ýetdi hany şu otur arkaňda duranyň. Bulam şol Haçan aýryldy şol?
Ýalňyşmasam, şu ýyl, şu ýyl. Hä, bir üç-dört aý boldy özi ýalňyşmasam, aýrylanyna. Prezident haç, haçan boldy şu prezident? Üç-dört aýlaram geçipdir.
Hawa, martda.
Martdan soň aýryldy şu. Hä. Ol, onuňam aýrylmasyna Şony aýyrmak üçin, şony işden aýrylmasa, şunuň özüniňem mundan beter jogapkärçiliklere da özüniň sezewar duçar galjagyny bileni üçin ahyrynda atasyna aýdyp, ana arkaňdaky duran, öz kakasyna aýdyp, ondan soň Gülnabady işden aýyrtdypdyrlar. Gülnabat şo wezipeden aýrylmamak üçin, hana şu arkaňdaky duranyň ejesi bilen, maşgalasy bilen birnäçe gezek özara maşgala dawalara bile geldiler şolar. Dogry şu.
Dogry. Fakt bu. Men men bilýän zatlar bilýän.
Hormatly tomaşaçylar edil şu wagt Türkmenistandan bir habar geldi. Atajan şäher

Diýen näme bolýar-da? Eee, kommunal hojalyk. Hawa, dogry şu meniň şu mäden şu bolupdy diýdi. Şu oglan bolupdy şu diýdi şu wagt. Ha, bä.
Kommunalyň başlygy şu bolupdy. Şu oglan Aşgabat şäheriniň kommunalyň başlygydy şu oglan.
Onda ol ýaman irki wakara sen aýdýanyň. A, 2016-da, e, 2017-2018 ýylyň gürrüni. Ony bilýänmi? Ýaňy ýakynda aýryldy. Serdar Süplük Tagta çykandan soň aýryldy diýdiň dämi? Basyldy.
Iki müň on alty, iki müň on ýedi, iki müň on sekizinji ýylda basyldy şu oglan. Gülnabat Serdar Şüpü wezipä geçenden soň Gülnabat wezipeden aýryldy.
Hawa. Oglan basylana iki müň on ýedinji ýyl ýa iki müň on sekizinji ýylda basyldy.
Ýöne esmunyň iň has esasysy Şol aýrylmasyna ýaňky esas, ýene bir esas, iň aýylganç ýeri, şol Serdary wezipä getirmemek üçin Gülnabat elinden gelenini etdi şol öz dogany bilen. Hem-de şonuň bilen birlikde şu ene şu arkaňdaky duranyň öz ejesi ýany maşgala agzasy bilen-de birnäçe gezek hersleşdiler. Ahyrynda onuň öz ejesi. Olardan üstün çykdy, üstün çykandan soňam, hawa, ynha näme etdi, ony wezipeden aldyrmaga mejbur etdi. Şo mahala çenli, indi şuny gowy ýadyňdan çykarma, şul tä wezipä çykana çykana çenli, gelýäne çenli, Türkmenistanyň ozalky prezide häzirki prezidentiniň ýanynda, Ýekeje bir ýerde şonuň aýaly ýanynda görnüpmidi?
Şe, edewelde, men şony bilýän, şu Atajan diýen oglanyň, onuň Aşgabatşaga kommunalyň başlygydy. Iki müň on ýedinji ýylda men ýadymda düşdi şu wagt. O domlaryň öňündäki stroýka gurlan näme, täze balkon gurlan jaý gurup näme edenler, işini jaý guranlary ýykyp durdy. O zamanlar hem Jennett bazaryň ýanynda näme kafe bir zat kafe bar. Arzu Arzu kafemi näme bir kafe bar. Şoň kafeň gapdalynda hokumet magazin bardy. O hokumet magazindi ýykjak bolup sopusyna magazin gurjak boldylar. Ony ýüz müň dollar satdy oglan. Şonsuna göti açylyp gitdi basylyp gitdi oglan. Ony bilýän men. Ýetmiş dokuzyň ýa segseniň oglany bolman şu oglan. Özem gara mersedesi bardy özüniň sobstwny. Işe gelende duda bolanda gelýärdi. Snežka reňkde. Ýene bir zat belläýin, serediň, Gülnabat biri bilen ýatyp tutulypdyr zat diýdiler-ä, eger tutulan ýagdaýynda-da, elbetde öz doganyna dogany da jezasyz goýmaz. Liboý bir prezident bolsun ministr bolsun tapawudy ýok. Ýöne şonuň dogany bilen ýatan eger bir raýatyň kimligini öz gözi bilen ýaňky seň aýdyşyň ýaly görüp tutup biläýse bular şol ýatany Hemem, hemem hiç zatsyz. Ýok edýärler ony. Ýeriň ýüzünden ýok edýärler ony. Ol belli zat. Etjekleri hem belli bularyň. Olaryň güýji ýetýär hemme zady hem. Ýöne bärde bir ölä deýjek bir aýat bar-da, gepiň gysgasy. Ölä deýjek aýat bar ýagny. Eger şo zatlar ýaňky seň aýdyşyň ýalak şo zatlar bolaýan bolan bolsa bu çaka çen o zatlaryň komple wideo hemme zadyna çen çykarlarty. Çykararlar tam hatda. Sen olar ýaly zatlar derrew gerekli adamlaryň eline geçýär Döwlet. Syzýar. Syzýar geçýär. Ine Istanbulda çykardylar-a biziňkileri. Montaž, montaž diýip bagyryp ýörediler. Şe, Rozi aga, Gülnabazyň iki müň on üçünji ýyly söýgülisi bardy, birinjisi, şo bilýän dişine. Näme Balkan näme Strog, Strogo gurýada, näme Balkan diýerler. Ady Strogo ady, firma ady, i, asly iýesiniň ady. Gülnabazyň söýgülisidi. Ony Nazar agam bilýärdi ony. Ogullary hem bilýärdi. Hemmesi bile açyk-açyk gürleşerdi, açyk-açyk öýüne bar oturyp gaýdardy, gerekirdi alyp bile giderdi hem. Özi alyp giderdi. Seret. Oglany şu adam, şu adama, şu adam degip bilenoklar, basanoklar hem. Risk. Risk. Oba.
Be, tomaşaçy jogap berýär. Ony diýjek bolsaň diýýär. Ahmet Nohur bilenem söýüşýär diýýärler-ä diýýär. Şoňa hiç zat edenoklar diýýär. Men men aýdyp dura, şu Muhammet Muhammet Muhammet Balkan men hem bir Balkan stroýka firmasy bar. Çogunly ýolunda iki kottej jaý gurdy. Kottej jaýlaryny gurdy şu adam. Anan şu söýgülisiydi. Pramoy Nazar agasy, ärem bilen Nazar aga, Nazar şeýtanam bilýärdi. Hemmesi bilen ogullaram bilýärdi. Hemmesi bilýärdi olar. Egin zat diýip bilmediler. Nokur soňky çykandyr. Soňky çykan o. Gündogat ýaş oglanlar tutýar. Sympaty şin boýy uzyn oglanlar tutýar. Özi üpjün edýär. Pul, eşik, maşyn hemme alyp berýär. Hiç kim satyp bilmeýär. Bespredeliýany gezýärdi. Onuň söýgüleri. Sen oglar ýaly diýme ho, Türkmenistanda ýakşykly oglanlar, owadan oglanlar kän ýene birden eňerler, Ay, Güllawaza gaçyp başyň bela galar seň soň. Ýok, açyk gürrüň hemen, men hakykat. Üýşüp serdar etsin-de şolary olar ýaly bolsa. Şu gowja geýnenine görä, ine taýýarja bolup dur-a. Serdary skora owalar edýär onda. Onda maňa habar geldi, owalar edýär. Şu wagt owalar. Owganlar gowy görýär şo zatlary. Ýaman etjek bolup durlar we erbet etjek bolup durlar. Kidaý, kidaý etdi ol iki sany owganlary. Bä.
Bir iki sany da näçe sany bir owgany kidaý etdi eken. Indi owganlar edýänini onda. Hiç gyn däl, gyssanma. Talyban basýar bir gün. Men size aýdýyn. Talyban basýar. Talybana basmaz-da ol indi ýöne Talyban bular bile bir ýoşa ýorganyň aşagyndaka näme üçin bassyn. Aý, şolaň talybanlaryň elleri bar-da şo oglanlaryň, agam. Öwelda saňa aýdýan.
Kino TV diýip bir tomaşaçy aýdýar. Risk näme diýýär, ýurt daşyndaky prezident arkaňda durar diýýär. Biram däl, bir topar prezident bar. Näçe, üçmi, dört prezidentimiz bar. Daşary ýurtda. Şolar arkaňda durmazmy? Ha birisi aýdanda birisi bilýän. Dile geldi, dile geldi bar aýtmaýmyn bolýa. Ýok aýtma. Gerek gel. Gerek gel. Wirtual dünýäde ýören seniň ol birnäçe prezident diýenleriň ol öz toparyna jogap bere bilenok. Götüne bok sykyşygynda näme diýýä men size baryň diýdimmi? Eýtmäň, beýtmäň oba, indam menä wize sistema girdi nätdi bir birine saldyryp başladylar. A soň riski Ýo nirden bize göne goradylar a? kärläp başladylar a.
A olaryň iýjek poky şo diýip men aýtmadymmy saňa? Ozal aýtdym a seret aly bir gün geçmänkä başladylar. Men bir gün Rozuba öň aga. aýtdym eýýäm etjegini.
Rozuba aga, men aýt men bir efirde aýt aýdandym. Seret, Kim bilen ýene ine arkaň ýaman gowy gurneme. Gowur komentariýa. Ýurt daşynda prezident saýlawlar saýladylar diýä. Biram däl birnäçe tüweleme bereket bersin. Prezident saýladylar hany prezident bolup çözsene şu wiza meselesini diýä. Sen tap berene birnäçe ýüz dollar berjek diýip seň kelläňe pul goýup berenem abam şol.
Hiç kim hiç kim tananok. Tanasam tanamaýaryn diýer. Hiç kim başyňy belalasy gelmeýär. Serdar Indi şo etjek işini özi bileni ony näme etjegini. Indi panika düşdi gowuja. Panika. E, bu kakasyna etjek bolanda men. E, Berdi Muhammedow. Saňa aýdýan. Sen o molla bolup özüňçe okap kitaýlar getirip, araplaryny getirip, o nämeleri getirip, fransuzlary getirip sen omyn okutyp dursyň. A sen näme omyn okutyp dursyň? Haýsy nämeňden? Gaýsy kimiň puluna? Öz kiseňden zalog. Ýaponiýanyň premýer ministri üçin neme töwir galdyrýar. Oýunjak etdiler o bular dinilay. Dini kanka oýunjak etdi özem eline sagat appak sakga näme ýüzüne galypdyr. A iniňem don giyipsiň kaýsy kelleň bilen kaýsy ýüzüň bilen giyipsiň sen. Bir eşegiň derisinden bir don diýip asasyň bolmaýmy özüňe ýüzüňe şo Eşiň deris dilim gaty ýüzüň. Bir ýurtda ahyrzaman boljak bolsa diýä şo ýurtda molla bilen işan köpeler diýä. Hawa neme şol häki gürrüňde aradan gaçan gözden gaçan wagtynda gelmän soň yzyndan gelip goşulan nemeler komentariýalar bar tutulan däldir diýä Atajan Atajan pul getirip berýä diý şol heleýe Gurbanguly Berdimuhamedow prezident dälkäde ikisi işleşýän ekenler diýe. Atajan Serdar Odan hili gyzyň näme kakasy bar wagty o işledi kommunalyň başlygy bolup. Ony men bir gowy bilýän. Ony gowy men tanýan. 30 ýyl Ukrainada ýaşaýardy o adam, oglan. Aýdymçy Nurkasowa, Nurmuhammedow. Şoň goňşusydy. Şoň goňşusydy.
Bir minut, e, risk bagyşda otuzynjy mikrorayonyň neresinde ýaşady? Men hem otuzynjy mikrorayonda ýaşadym. Aşgabatda şo döwürde. Weh.
Kaso a. Kasoyň öýüni öýüni bilýäňizmi siz? Ýetäý meni Rowaýak. Ýok, Kasoyň öýüni. Hakykatdan şol Waýenny Garadok şol bazaryň aňyrsyndaky şo näme bardy? Şo men şo taýda boldum. Köşüde boldum birnäçe wagt. Köşüden soň bäri otuzyň içine geçdim. Şey, eee,
Kasoýuň bilen Nur Kasoýuň bilendiňiz siz. Bazar bara. Bazary bilen syýahat näme gastinsany ýany bilýän turizm gastinsany. Turist gastinsany.

O Gurban doktor ba, soň Art on on işle giden Arçyn ba, soň Nurkasoý. Nämäň no uýy şo? Nurkasoý näçenji ýyllar o ýere baryp ýaşady? Näçenji ýyl ýaşany? Men şony bilýän. Meni ine meni ine aşdyryň-da, özüm şoňa pul berip gaýtdym men. Ýok ýok men maňa sen ony baryp näme berip näme goýanyň gerek däl. Näçenji ýylda ýaşap ýöräňdir. Şo ýylyny aýt men saňa zat berip nämeden Reis soramadym gelmez gerek däl.
adam aýdyp oturma ho.